Kenya-a chuan Brian Wenda Jaggi-a chuan dan lamah hian degree leh licence a neih loh laiin lawyer angin a inlan a. Law Society of Canis online system-ah a lut a, dan lamah hian degree leh licence nei lovin court-ah a inlan a, miin an hriatchhuah hma chuan case sawmhnih paruk vel a hneh niin an sawi. A dik takin a profile nena inzawm dik tak advocate chuan a dik lo tih a hria a ni. Bryna chu hming rukrukna leh dan lova dan kalpui avangin man a ni a, An man hnuah chuan a bel ngaihtuahnaah hian a in lan a, bel a hmuhsak leh ta a ni. Ama case ngei chu a hneh tiin a viral ta a ni. Talent chuan kawng a hawng thei a, mahse dan leh thiksawrawh a pawimawh tho a ni. Hetiang ang sana hi India ramah mi pathum chiahin an nei a, Salman Khan, Anand Ambani leh Punjabi music star Karan Aujla te an ni a. He sana hi market price ah chêng beibel chi sawmthum pali vel niin global market lamah chuan chêng beibel chi sawm sarih hial a ni phah a ni. Mi hausa na ran neih phak loh a nihna laiah hian reporter te beng a verh hle niin sawi a hlawh hle bawk a ni. A dar zat chu a a danglam bik lo turah ngai phawt ang. Thufing pakhat chuan heti hian a sawi a, Thian i thlang thei, mahse then awm rero, nangmahni thlang thei lo, tiin. England rama Sheffield acheng Bharat Mistri chuan a hmeichhia doh thenawm te avangin buaina a tawk tlat mai. Mistri hian kum khat chhung zet an thenawmte nupa Irene leh Graham Lee te nen an inrihna lai chungchangah buaina an nei a. Chu chu an inrihna laia thingkung zar leh lam chauh thlak hi a ni. He thingkung fis suam paruk laia sang hi kum sawmhnih panga zet a lo awm tawh a. Lia sawi danah chuan he thingkungah hian sava in bu an nei thin a. A lir thei chungah sava chu a lo e thin ni awm tak a ni. A ning lutuk chuan an compund chin thing zar chu a tan kawlh a ni awm e. Mak tak mai na che dan hian mite a hip nasa hle ni awm e. Thenawm te nei fuh lo fe fe chu hnam dangah pawh hian an lo awm zel a nih hi. Independence movie atanga lar em em actor leh rapper ni bawk Will Smith a fapa Jaden Smith chuan I Love You Restaurant a nei a. A tirah chuan food truck atanga bul tanin mi rethei leh chaw ei tur hmu zo lote hnenah chaw ei tur a pe thin a ni. Kum sangni sawm pakua khan food truck atangin bula tan a, Smith-a chuan chu eitur tlak chhamna dona atana din a nih thu a sawi. He project-ah hian pay it forward system an kalpui a, chu chuan miin chu an lei an ei chuan pawisa pe tam zelin midang eitur leina nei lo te tan a tih a ni a. Jaden Smith pawh hi naupang te a nih changa movie actor niin Jackie Chan te nen pawh an channa The Karate Kid atanga kan hmel hriat kha a ni. Kum sang hnih sawmhnih pathum khan Royal Society Open Science zirlai te chuan chanchin mak danglam tak lo ti chhuak in European a u chang te chuan u chang pah te an duh lo zawng te laka an him theih nan an thi der thin a ni an ti mauh mai. He an thil tiam hi tonic immobility tiin an vuah a, a tlangpui in u chang te zual ho in an uar zual niin an sawi bawk. U chang em chuan mi danglo bum lo se han ti ringawt ila kan thu ni bawk si lo. Viking ho chena thin zuar bik ah chuan Norse a chuan thlalak maksak leh dangdai zet mai a la fuh tlat. Kum Eddie Izrael sawmruk paruk vel a mi niin khawvel a ek tum liah leh sei ber niin inches riat lai a sei leh inches nih a lian a ni. Kum sangkhat za nih laia u upa ek tum a nih chu aw. A ropui nge ropui lo chu kan ngaih nanah dah phawt mai ang. Hamar days hi kan lo chikim ve ngawt in ka hria. January ni sawmhnih pakua tun sang hnih sawmhnih paruk khan Jharkhand police officer pakhat chuan a hna a zawm a, a tukah tham nan lak avangin an man leh nghal a ni. Hna zawm rei lo ber of the world a ni mai lo maw le? Hei chu mak aiin dangdai ka ti mah zawk, Finland-ah khuan thliar kar lar deuh mai a awm a, Super Sea Island tiin an vuah a, mipa tu pawh kal khapna thliar kar zuk ni hmau a, hmeichhe thliar kar tihna anih chu, mipa te hi hmeichhe te lovin an awm thei lo an ti a, hmeichhia te erawh chu mipa te lo hian an lo awm thei khawp a nia nge. Hei chu sakho in coincidence an tih ang chi kha a ni thei mai angem aw. Brazil rama nupa tuak Adriana leh Leandro te chu kum sawmhnih lai an inneih hnuah u nau an ni tih an inhrechhuak ta tlat mai. Radio programme neih laiin an nute ve ve chu lo inangin an inhrechhuak ta a ni. Fanu pakhat an nei tawh bawk a ni. Chhungkaw rokhawlna avangin an tet lai atangin an awm hrang ve ve a, unau tih inhre lovin an lo innei ta a ni. Mahni unau nu, unau pa an innei tihna a nih chu. Chinese mi pakhat chuan sim card chhia a khawl khawm atangin a rangka chak la chhuak zelin US dollar nuaih thum India pawisa-in cheng mak ta duai hnih nuaih sawmsaw rih chuang man fe chu a hmu chhuak der mai. Mi fate hian eng eng emaw chu an lo ti thei bik chu a nih hi. Mihring tam ber dinhmun rei tak lo hauh tawhtu ram China rama hmeichhe naupang pakhat chu a chhungten len chhuahsanin amah in inah a awm a. A inkhual tilemna atan a pa pawisa chu lahin pawisa milem chu a lo chep thla nghauh nghauh mai a ni. A pawisa cheh a chhiat hi India pawisa in cheng nuai sawmruk pathum vel niin an chhut. Inkhualte lem hau tak tak chu a ni ngei ang. Kum zami sawm pariatna hun lai khan Russian nu pakhat Valentina Vasilevai chuan fa sawm ruk pakua zet a hring hem mai. Vawi sawmhnih pasarih nau neiin, vawi sawm paruk phir neiin, vawi sarih phir pathum neiin, vawi li phir pali a nei bawk a ni. World record a break chiang viau awm e. A chhang che ve ngawt chuan a rinawm. Hei hi chu an record break na ka tel ve peih loh hle mai. China ram ah chuan August ni sawm pali kum sang hnih sawm khan khawvel a traffic jam thui ber ni in kilometer za thui motor jam in ni sawm pahnih lai a awh bawk a ni. Thlalak a kan hmuh ang hian kawngpui lian in zau hle mahse motor in a tam hneh em a ni. Rilṭam zun chhuak ek chhuak a buai thlak dawn lutuk. Cola ram sa te hi an mak ve ngawt mai. An kawppui ten an va hnaih a, an lo duh loh chuan lungawi taka let leh in an muhil nghal mai zel a ni awm e. Ram sa lawm awm leh kiu tak an ni. An ramah hian zuk pem lawk mai duh kan tam in ka ring. Switzerland ramah chuan iPhone seventeen lei nan ni thum hna an thawh in an lei thei a. Canada ah chuan ni nga vel a ngai ve thung. Iphone seventy hi India pawisa chuan nuaih khat leh singriat aia tam niin, ni tina Labour tan chuan tuak ngah a har ve viauin a rinawm. An ramah chuan mi pangngai taima tan chuan ri theih a harsain phone changkang thlalak pawha phone tih lan kher na iPhone nih a awlsam bik dawn hle mai. He naupang a hming Rafael hi autism natna avangin kum hnih leh thla riat a nih thlengin a ngawi reng a, a ṭawng ngai lo a ni. Tunah erawh chuan kum sarihah upa niin ṭawng chi hrang hrang pakua laiin a ṭawng thei tawh a ni. Naupang vannei tak a ni. He hmeichhia a hming leh awmna tarlan loh hi a che dangdai leh tlat. A bial pa pheikhawk chu la khawmin dollar zahnih sawm ngaiin a hral sak hmiah mai. A sawi danin a bial pa hian social media ah hmeichhe dang follow in amah a hawisan vang a ni. Che dangdai leh thin khawp mai. Police duty lai ni ve tal a, i thinrim ang nge, i nuih hazang ang nge, i khawngaihna nen i awm zawk ang lo in ngaihtuah teh. Florence, Italy rama Peter pakhat kum sawm riat pasarih upa chuan rin loh takin police a call a. Mahse rik rum thil lam ni lovin a rilṭam leh lunglen vang a ni awm e. Police-te chu va kalin chu Peter chu eitur an va siam saka an kawm hlim ta a ni. Police fel tak an ni awm e. Hei le, a thlawn a awm theihna a awm leh ta e, mahse, zaidam ngil nei leh mi fel pa ngai tak nia ngai ang. Chutiang mi nih chuan Greece ramah hian zawhte khawlai mite enkawlin chawmhlawmin thla muang takin i cheng thei dawn a ni. Zawhte ngaina tak ram an ni ngei ang.